yeah so namuntlha hi ta va hi ri busy hi hlamula question yin'wana hi mi byela ku ku na vanhu va ku tala va hi vutisa ku hi hlangane hlangane njhani so namuntlha hi ta va hi karhi hi mi byela xitori xelexo hi sayiti ra meheni hi sayiti ra ra bebi laniwani mi kuma i full information hinkwayo mi ta yi hlanganisa na n'wina Uh, so before nghena kwalani hi ta kombela mi ya hi subscribela mi hi likela mi hi sherela mi tlhela mi commenta um mi tlhela mi vutisa ti-question tin'wana tin'wana hi ta leswi mi laku e xin'wana na xin'wana lexi mi laku ku tiva ka hina hi ta mi hlamula When I run my way, she gon' be shot my deal on.

mabebi lawani eh, loko hi hlangana vhele hmm. i munhu wa mina ngo famba ni tilavela okay hi hlangane njhani bebi
um i siku rin'wana mina a ni hoste life ka tiktok a ku ri na majambu vhele ni hoste life bebe a requesta lawani a no sungula ku n'wi vona ni nga n'wi tivi vhela a requesta a ri na boti va n'wana wa mugama yena mi laya ka phanela ni ri na sesi wun'wana a hi ri two se loko munhu a requesta i ri wa hi xeweta hi n'wi hlamula vhele a va ku mi wa mi munhu hi lowu wa wa wa host i i host Ni mi n'wi tani. eyi we munhu wa mi hi lowu wa host ese lowu n'wana wa mugana wo twa ku wa mi lowun'wana a teka lowun'wana eyi hlamala kasi vo phakiwa vanhwanyana vana okay ha va yini va tshamanyana jikijiki va famba munhu ni sendela message ka inbox a ni zange ni n'wi fela mona mina n'wana wa vanhu xem yo a ku kombe tinamba foni ta mina ta ta ta whatsapp no n'wi nyika tinambara ta mina mm, okay ivi se hi hamba hi vulavula na le ka whatsapp ni hamba ni ni hamba a hi hamba yi endla a hi hosta hinkwenu loko a hosta mi a ni a ni ngheni na yehe loko ni hosta a ngheni ma ende a hi ri na xitayele lexa xo loko mo kuma ku ku hoste yena ni fika ni ku baby dropa kwala i huma life yaleyo hi famba ya ka whatsapp ya video call a to huma na ye loko o ni kuma ka na ye loko o ni kuma ka mina a ri na swona sweswo a fambi baby tima kwalani hi famba a vhele a hi famba loko za ku a hi fambi a ri mi kuma ku vhele hi ncingana hi ri thiko a hi tshami bebi a hi tshami a hi kona hi nga tshamaka mara loko ve heyi ende a hi nga rhandzani nkarhi wa kona a a hi yo tolovelanani ni ta ku yini swo sweswo a ni swi twisisi na mina a hi byela ka tiktok ntsena ya ni nga swi vula hi ndlela yeleyo ku a hi byela ka tiktok cause na loko mi kuma ku ni nghena ka a wu like ni hosta life ku nghena munhu a kha ni lava u ta twa ku he ya mu foyinela sweswiwani a ta lowo fo wethu foyine munhu u na munhu munhu yaleyo lero a ku zangi ku va na mfanelo loyi a nga a nga ni phaphela ka ka leswaku mi ri ka tiktok a ku maybe a hi tiva ni hi vanhu lava a A va va hi hamba tiva. va nghena. vanhu hinkwavo like a va swi tiva swa ku ha loyiwani i munhu wa mina datsana sweswiwani loko mi kuma ku hlangana na vona lava a hi ri na vo nkarhi lowu thoko a vo n'wina vhela mu ri ku hi phutiseni nkarhi lowu hinkwawo lowu hi ku hi ku le ku wena u ka tiktok kasi ngo mi endla swa serious a ri hesi and se ha hi hamba hi vulavula hi vulavula hi na loko mi kuma ku vhele ku yiwa kaya hala ni tshama kona a a hi nga vulavuli ngopfu a hi pfa hi a hi relax jikijiki se ha vulavula jikijiki se ha miyela a ku ri na vu-on and offonyana mara a ku ri munhu wa maka tiktok hala yes tiktok va tlhe va hi chadisa ka tiktok okay vana ku rhungae eh, va vulini a ku ri na xitele lexi xo a hi rhungiseni a hi rhungiseni mm. fimi ni ni ni ni ni eya xo van'wana va nga va rhungisi swi swi le goli swi la mpahla liya vona mi nga yi lahli guys serious swi leswi ya so swi mi nga yi pfuxeta
yo okay and then hi jampa lembe leri ya ka lembe rin'wana lembe leriya a hi nga vulavuli for nkarhi wo leha maybe ma five months nyana so ma four months a hi jikijikise hi vulavula hi xewetana a hamba hi vonelana na switeta switsena mm, and then wayismela ngopfu and then ku ve na na nkarhi wun'wana ku ri birthday ya mina

Eh, ila mali muni hala so long zewala so mi fakele fakele timali hi nga tivani ah, mayilavuleni mina we xavenise hi xikwembu leswo yini or yini ya okay it's fine no mahlweni okay ivi se um ni n'wi nyika account number ya mina a ku he hayi a ni swi twisisi leswiwani he a hi mina ni ku account number ya mina a bayisiwa hi sanimi ya mina a ya ri ku n'wi baseni cause ya tiva leya xa humba ndani xa humba
swi bayisa hinkwaswo mavito xivongo hinkwaswo leswi a ni tiva swa hi swona minaaamba hi skemiwa no hi swona hi swona va cawuke xivoko xa mina xa mm. mixa serious mara amaphepheni a ni cawuke eh, eh, leswi ni tivaka swona a hi swona leswi nga laha hinkwavo I- i minyiko mara tinyiko Eh, eh, wa swi vona ah love nyiko tinyiko i swi swin'we Eh, lweyi kahle kahle mase ni ni ku expose sweswi oh baby a kombe ku continue wa mina. e-e vula Amen.
mavito ntsena mavito ntsena Mm. e i- i- i- i nyiko ne i tinyiko i tinyiko wa ka mahlako e tinyiko wa ka mahlako eka id eh mara ka tiktok a ri nyiko ne chauke chauke ene chauke i xibongo xa yehe lexi a kalaka nga xi tirhiseki se that's why swi ni phazamisanyana laha cause ka id its mahlako mara xibongo xa ye straight its chauke xa mahlaki mhani xa ka mhana mm. mm. se loko hayi loko ni vona mavito lawa mina loyi scama loyi u lava ku famba hi jele timali
ho tlhaku ho tlhaku i la nyika vavanuna wa timali lawa
famba hi sendela vavanuna timali laha hi ku hi bizibini ni rhandza ku nyika vavanuna va weya timali mina ni ku hayi a ah, hi video khola na ku ya hi va komba na pasi va za va tshemba okay yi khata mm. laya se hamba hi vulavula a hi vulavula loko byi ya ntirhweni a a va famba na loko va ya ntirhweni a va famba na mina loko va ya ntirhweni na loko va ri ende nkarhi lowu a wu tirhisa taxi a va loko va ya ri taxini va le ka video call va ri ntirhweni va le ku tirheni va na mile ya ka video call awu okay hamba hi vulavula loko hi tlela hi tlela hinkwenu loko ri xa nampundzu ni pfa ni byela ku a ni pfa ni byela ku eh relaxanyana wo sweswiwani ku nyika nkarhi wo u hlaya njirano nyingi vakarwa hlaya wow nyingi wana karo hlaya kwalani hlaya kwalani ei zvo zva va papasita va serious hi vutomi va la vasitisenyana
ri miyena a hi hamba hi vulavula a hi vulavula swinene hi hi fika ka xiteji lexo xo hi tolovelana hi nga rhandzani hi hi nga si na tivana no tiva hi nga na se na hlangana vonana physically. hi vulavula nyama hi hamba hi vulavula like 24 7 xaka na yena ah lexi no ka ni nga pfumelangiku i ku siku rin'wana ni kombele ku ni ya ni ya hlamba na yena hlamba na yena un'wana hlambi na yena hi video baby hi video a ni ku a ni lava ku ya na hlamba na ye video mina ni swi lavi sweswo lexi a xi zonda ni zonda ku xi what if u te ku ni rhikhodeni ni ta screen rhikhodeni ku va ni ri ku hlambela lero a wu ta va pfumelile loko i nga ri zonda hayi
hayi kwabi kwalani a ni nga ta pfumela a yi swi veke a ni nga ta kahle pfumela a ni ri na problem yo a ni rhandzani a hi rhandzani mina a wena hi rhandzana ku va kwalaha ka social media Eh, eh, sweswa lion a hi nga swa tiktok swi a ri- a swi ri sayini no mara guys e-e n'we swi jajeni mara me ni vone swi veke kahle Vona Leri a- phela- a chava ku uh, uh, uh, Vanga- video call, vanga si judge. nda screenshota or inini naswona lero Baby kaxikaxi loko boy. a- a- maybe loko a vo a swi kona swa ku screenshot Eh, problem a hi yi ta va ku- hi hlambile hayi ta mi nga hlambangi hayi bebi ya ni okay one ku byela ti-problem ta mi leti a ni ri na to one screenshot i screen recording Mm. Eh, swi- la swa ka tiktok la nkarhi luwa swi- a- a hi- a hi humi ka swa tiktok a hi nga ri ka yona tiktok Eh, nkarhi luwa eh. na le ka Two. tiktok futhi a va nga ni xoko va hi Two. rivele. two i ku mina wena hi nga rhandzani wa swi twisisa a hi rhandzana kwalaha ka ka makatela ka yini a hi nga rhandzani laya o wa byi swa ku wa ni rhandza wa ni rhandza mina ku langutisa
eh, okay e i khalo ni rhandza ye three na hambi a hi rhandzana a ni nga ta swi kota ku veka foni laya shawarini cause a yi nga veki kahle wa swi twisisa

ntwana ngati ya mi ku hi laya ni swi twi mbilwini laya wa swi twa hmm. swi twa swa ku mi va ni rhandza hmm? mara hi nga rhandzana hmm. eh, ku na mina ku rhandza nda hi nga rhandzani ve i vula ku ni rhandza e mara hi nga rhandzani hi nga rhandzani bebe eh, that's why loko mi nga ku relationship leyi nga ku ya kokwalanyana esayitini nyana laha ri pfurha laha mm-hmm.
mara a hi nga rhandzani the fact a ku na yi hlayisa ku na yi one okay hmm. maybe a ni rhandza muno wa hleketa loko i ta byela swa ku ni xava leswaku ni ri a ni chamiwo ni twe ni xava ni xava a ni ri na problem yo laha ni tshama kona a ni nga ri na wi-fi a ni tirhisa data ya mina and a va hi nyika data ya mm, fifteen gig twenty gig ya nina navusiku and then fifteen na nhlekani a yi ni nga yi wena hikuva na hi tshama hi kha hi video khona ni swa ku

hayi mara loko a va ku mara loko a va ku a hi se rhandzanani a ta ni xavela a ni nge xavi okay fine teketa siku rin'wana okay na yi khatale
okay fambe ni qhubeka bebe and ivi se mm, kwalaho ka ka ka nkarhi wolowo ivi se hi tshembisana no haya ta ta vonana ya ni pfumelelana na swona a ni alangi Hmm. a ni swi tivi ku hambi na mi a ni khechini kumbe njhani kwaya hi ku vulavula a ni vheli communication ni nga ri ya khechisa a swi swi vona njhani Ah, eh, swi fane- swi endla va byele leswaku mahlaya u nga tshama u byela swa- swa- swa- swa- swa- swa miri swa xivundza ni nga swi siyi
baby wa ta mi ni famba njhani Eh. ni famba hi lembe hi lembe hi lembe hi lembe ndla ka ku Ya, ta fika kwalano. sina hlaya nchumu lomi no ku twa ku hayi yani wa swi hleketa wa swi hleketa okay okay correct and then nkarhi wolowo hi ve hi heta hi- a ni hi te hi ta vonana jikijikise hi nga ha vulavuli hi hi nga ha vulavuli mhaka swin'wana na swin'wana mm. and then nga ri karhi va problem a ku ri mina swi nga ta ku hi nga vulavuli hi nga vulavuli nkarhi wo leha nyana mi no leri leri a ri endla a ri endla leswaku loko ri ri hala xikolweni hala a hi kota ku vulavula loko ri ya kaya ro hwi kumbe ro okay guys a ri pfa hi jika la maketinyana mi komba ku mabeveza namuntlha yi ni swekeleni yo yo yo a mara mi ni tekeli bebi a namuntlha ni swekangi mbodza ha sweki swona i tlhela swi faka sayitini swi swa proper bebi swa proper ve n'wana ona nga teka sayiti u fanele a dya swi swona yo ivi se i i ni sendela message siku rin'wana ni poste status swa ku slender no by nature okay swi hindza sweswo siku rin'wana munhu i posta munhu un'wana loko ni cheka stata swa yena e posti nhwanyana e mbilu ya mina yi vonaki yi vava hmm. he no vhe ni n'wi myuta na a ni nga ha la ku vona stata swa yena ni n'wi myuta Ni nga hleki ngopfu kasi a swi ni vavile Okay. u mara hi nga a hi nga si na twana ehe hi nga twanani mara ni lembe leri a hi lero vulavula kahle kahle a wu khechini a hi khechini hingu ya n'wi khechangi wena ya ta hlawula ku ni poste munhu Mfana, un'wana eh, eh, a swi a swi ni vava i no byi muta ni nga ha voni status swa xona okay ni va muta ni nga ha voni status swa vona Mm. okay and then mhm, su- siku rin'wani byi ni foyinela va ku um hello um njhani pfuki minjhani um matani ni chayise nghoma leyiwani ni hleketa n'wini um hi ya ko nghoma ya kona leyo um switlhangi swa mina swi ta xaniseko loko no tshika la e rona leriya i ra mangeve a ni a swi tivi ivi se ni ku okay a za nge vulavula ngopfu va drop a ah, siku rin'wana ni hleketa siku rin'wana ni nge pfuke ni rivalini heyi ni swi va ku ha ku le ku tikeni no fika ni yima ka xivoni lexa xa mira ni fi yima ka mira loko ni yima laya ka mira ni ku wa ta ku yini wena wena nyiko ani loko munhu luya wa mina luya o kuma soulmate ani munhu wa yena ni nga se rhandza na yena ku a ni vhela ni tshembise ku Eh, loko no i fike xivoni loko munhu wa mina wa nyiko Ah, a hi nga si ta rhandza eya Ah, sorry.
ni ku vule hi vito Eh, eya Mm. ni ku vule hi vito Mm. loko loko munhu wa mina ya hi munhu Oh, loyi okay. loko o kuma munhu ani Eh. ni nga se rhandza na yena Mm. futhi akuma u serious a ni nge ku rivaleli vutomi hinkwabyo nakona mehe ni tshembise ku um behehe loko loko ngwenya yo tshika yi rha bakiti yi fane ni nga tangi ani ni fane ni ta ni ta yi lahla ni ri one hayi a ni tewi ri one mara e then ni fane ni tala ni fane na yi ta yi ta yi ta kwala vanqaveni Ah, se mi and then what's the bokisa ri nge yehli problem yo karhi ha kona a ni- a ri ta ala na a ri ta ala ri nga ku vonanga u thya ku mm, problem i ku a ni- a ni na tinumber phone ta munhu na wun'we wa ka vona a ni tivi munhu u ni tiva hi ya ri one and it's not like u tshama ku swona le kaya or yini la ni nga n'wi tirhisaka ni n'wi kuma fast a a ni tivi nchumu lexiya xa xa deep deep matwisenya a na byi ta hi xitayela ni tshama byi byela hi sweswo ni kha we loku vhela a ni tratena loyiwani no chaku he loko no fa mara swi leswi yana ni nkarhi lowu hinkwawo ni hanye na swona ni ri na swombili ni ku e kembeni loko ni tshamanyana jikijiki e kembeni matwisenya rito ra mufa ri tlurile e yo problem ya ni yeleleya ni ri na yona wanzwa eh. ni ku save ngopfu vuton'wini hmm. a ni hi te before i nga ni khongelo ku i nga fi before ni nga ku ni nga kona yi mara i nga fi na sweswi hmm. sweswi ni ku ni damu hmm. leswi nga swi ri swona leswi ya swi tsakela okay ngwa loko munhu wa mi o kuma munhu a nga ni nga se rhandza na yena ni ni tirhivaleli okay swi hindza ivi se hi tshama nyana maybe vo ma a hi tshamangi tin'hweti to tala vhele se mina yena a yi rhandzana a yi rhandzana ivi se hi rhandzana ivi se hi pulana no vhakachelana bebi a ni vhakela hala limpompo a tata ni vona ende loko a tata ni vona u tihi na boti luya a nga sungula ku ni vona a ri na yena le ka tiktok ni nkarhi lowa nga ku ta ha suka a va tsaka ni vona ya and then leyi a nga sungula ku hlangana ko first meetup yo ni n'wi vona ni tlheni ni n'wi mm. khoma mm. eya a ku ri ka ku sungula and then mm, and siku leri a ku ri nsota mara ka ya ni hembe ni ku ni ya circuit and circuit a ku pfuli nsota a ya mativa vafana Damba mi bisa makaya. And then wansati mi tshama mi nga ka plan a swi tiva swi mm, a ni nga Ya sava ku ni maka huma. plan kaya hi ndlela liya mina va yima kaya va yimelela loko ni vuya ni vuye letini nyana va madyambu nyana va maseve va hlamala ku sekhet ya dyambu hinkwaro a ni ta na xin'wana xitori ni hemba futhi naswona na tiva swo kala ni hembi ngopfu xikwembu xi ni ripatela eh ivi se ku va na siku rin'wana a ni fanele ni ni ya xikolweni kaya ni kumbe ni ya xikolweni ni kasi a ni exikolweni ni ta hala ni ta hala bebe a nga kona ivi se ni ta la bebe a nga kona ni tshame huma one month nyana ni ri na yena one month liya dyondze swo tala hi swa ku tala swo tala ngopfu minyanga hinkwayo
te na swidumba swin'wana he mina njhana se a ngo ta vukatini elweni swi tala ngopfu swidumba leswiya mina yeyeyeyeye a swi nga tala ngopfu a swi tele kambe phela ni fanele ni hindza ni ya ni nga teka n'wini a ni hindza hi kona ni ve ni yi tisa hi mhaka leyi ku i fanele from laha a ya a ya xikolweni a ni nga teka n'wini a ni hindza hi kona

xikolweni loko u tshami tshami nyana ni vhe longa tibeke ta mina vuya ku hala tshami tshami nyana longa tibeke ta mina vuya ku hala a ni nga tshami nga rholo ya xikolweni mina nkarhi wo leha ni tshama nga a ni meka xoko ni heta nkarhi wo leha la la ka na baby and then a xikolweni ya ni tshama nkarhi wutsongo ya so hi Ndlela hlangana- leyi.
hlangana- hlangane hi ndlela yaleyo swi famba hi ndlela yaleyo namuntlha mina ni mi byela xa mi xitori sayiti ra mina and then baby next week saturday i ta mi byela hi sayiti ra yena ku yena swi endle njhani swi ku yini a khechisa ku yini a ni rhandzisa ku yo yini yo yo yo yo why a ni rhandzini wa u nga hlaya swa ku wa ni rhandzini hambi ve ni ku rhandza wa yini rhandzini a ni ku rhandzini hi ku wa ku va laya a hi hamba hi vulavula ko laya ni ku- ni ni dyondze a hi tshama eh ni dyondze swin'wanyana hi wena swa ku Dyondze. talanyana baby like hi laha i nga ni byela mahanyelo ma wena wa swi tiva. na na hambiloko u kuma ku a ni vhele vafana va na va na something wayo loko va ta va ta hi ku hemba laya ni swi swa ku laha baby laha i nga ri hi vulavula ntiyiso laha Ni nga ri- u ni rhandzele ntiyiso

and then xa baby ni tshemba mi xi twile and then na me se ni ta va ta ni xa mina mm. next week friday next week saturday hi nkarhi wa same time ku nga five o'clock majambu so ya yeah, ta ku ri xa me se un'we van'wana mi nga ni ti-question leswi ni lava ku swi tivaka hina ma just commenta ti-question whatever that you wanna know about us and then hina hi ta karhi hi mi hlamula hi ndla eh, eh, eh, video hi ndlela yeleyo